Hallelujah. Hallelujah. Yɛ abɔ. Hallelujah. Amen. Ɛyɛ no tumfo Nyankopɔn ase. Awurade ahwɛ yɛ so ama de akye yɛn mu. Saa bere yi yaba sɛ ne mu bedi nkɔmmɔ. Sɛdeɛ ɛyɛ na bere na bere nyinaa no. Hwɛ Onyankopɔn dom yɛn na sɛ adeɛ kyen sɛ yi a ɛyɛ n'asɛm naa na ɛde nam a yɛka kyerɛ Nyankopɔn mma. Ae. Ɛsiane sɛ asɛm no yɛntumi nkɔgyina baabi nka na nnipa dodoɔ nti nti no, yɛa ne yɛde fa kasafidie yi so na dodoɔ no ahu yɛn na dodoɔ no ate. Aane, mo mu yɛ saa a, yɛ momma mo bo mfu, na mmom momma no nyɛ mo dɛ sɛ wo nso wobɛhu Onyankopɔn asɛm no bi na woate na woayɛ so adwuma, na tena Onyankopɔn din daa. Yɛde yɛn ho bɛhyɛ Otumfoɔ Onyankopɔn nsa, ne ahyɛaseɛ. Wo na abɔɔ soro ne asaase, ade nyinaa Otumfoɔ Awurade, yɛda wo ase, faako a masan abɛgyina w'anim, me ne wo nkoanom, sɛdeɛ woayɛ ma yɛn abere ne abere nyinaa no. M'Agya, ma yɛn ahoɔden, nyansa, tumi ne nimdeɛ fa hyɛ yɛn ma, na ɛmmeɛ mfa yɛn pɛ nyɛ biribi, ɛmmeɛ mfa yɛn pɛ nka asɛm bi, ɛmmeɛ yɛn anom asɛm nto ɔkra bi asintu dua, ɔkra bi a wate yɛn anom asɛm no. ma no nyɛ nkɔsoɔ, ma no hyehye bɔne ntini, ma ɔkra no nnane mfiri n'akwammɔne ho, na ɔmmɛhwehwɛ wo Awurade, m'Agya, na da kɔ ma wasiane no. Yɛn nyinaa yɛn akotofoɔ bi abu akyerɛ wo, na woagye ɔsoro ahemmaa mu hɔ. Yɛda wo ase sɛ wobɛdi ama yɛn na wobɛhyɛ yɛn animuonyam w'adom nti. Amen. Amen. Yɛ, yɛbɛhwehwɛ twerɛsɛm no mu. Ae. Nyankopɔn ayi asɛnkafoɔ, adiyifoɔ, ne ahwɛfoɔ, mpaninfoɔ, a meɛ dedadra asafo ano, sɛ yɛmfa N'asɛm no mma Nyame mma. Ɛyɛ Ne mma no, ɛyɛ nnwan no. Nanso ebinom amanne a ɛnyɛ saa na wɔyɛ no. Obi a ɛyɛ ne deɛ, obi a ɛyɛ deɛ ɔpɛ. Nanso deɛ ɔsomaa yɛn no se monyɛ ne sɛ yɛn nso yɛnam baabi. Enti yɛbɛhwehwɛm sɛ sɛdeɛ Nyankopɔn kaa sɛ yɛbɛyɛ no, ɛno ara ne yɛyɛ. Yɛdi so. Nyankopɔn mma no, yɛyɛ wɔn dɛn? Yɛbɛhwɛ nneɛma mu kakraa bi. Ɔkenkan ne yɛnkyɛ koraa no, afidie so yɛ a ne yɛnkyɛ saa. Mpakyɛw, Hebrifoɔ nwoma no, eti no mu no, yi mu baako no, ɔse deɛn? Ahonya ha. Akenkan sɛ wɔde ama Hebrifoɔ nwoma no, Ɛyɛ New Testament no ti a ɛyɛ num nkyɛmu a ɛyɛ baako. Ɛtɔ bi wɔ sɛ ɔsan sɛ so ɔsɔfo panin no wɔyɛ nipa. Ɛyɛ sɛ ɔsɔfo panin biara no yɛka sɛ yɛ ɔsɔfo panin a ɛyɛ sɛ woyɛ nipa. Kɔ. Baako no. Na ɔsɔfo panin biara no. Ɔsɔfo panin biara no. Wɔyi no fi nipa mu. Yɛyi no fi nipa mu. Na wɔahyɛ no sɔfo ama nipa. Ɛne yɛahyɛ no sɔfo ama nipa. Nyankopɔn nneɛma fa ho. Nyankopɔn nneɛma fa mu nti. Na wɔde bɔne ne ayɛyɛdeɛ abrɛ no. Na wɔde bɔne ne ayɛyɛdeɛ. Ɔse ɔse ɔde bɔ bɔne nti no. Bɔne nti. Ɔde ayɛyɛdeɛ ne afɔrebɔdeɛ. Ɔde ayɛyɛdeɛ ne afɔrebɔdeɛ. Ama no. Ama ɔsɔfopanin no na ɔno nso de akɔma Awurade na ɔpata ma nipa. Sɛ nti ne esi sɔfopanin anaa eyi ɔsɛnkani. Te nie paa. Enti nyɛ wopɛ na ade bɛtena akonwa no so. Ɛnyɛ wo menim menim tu no tu no daabi ɛnyɛ wopɛ. Nyankopɔn abufuo ba wo so a wonhunu no yie koraa. Mepakyɛ wo etie me hwɛ yɛ adwuma a ɛsɛ sɛ yɛyɛ. Mepakyɛ wo Ezekiel nwoma no Ezekiel nwoma no.

nhyɛ ntotorobɛnto ka Nyankopɔn asɛm no mfa mmu ɔman no kɔkɔkɔ. Na sɛ wɔte sɛ totorobɛnto no rehyɛn a. Na sɛ wɔte totorobɛnto hyɛn no a. Na wɔantie no a. Na sɛ nnipa no antie ɔsɛnkani anaa ɔsɔfoɔ no a. Na nkrantɛ no ba bɛfa wɔn kɔ a. Na nkrantɛ no bɛfa nnipa no kɔ a. Ne mogya bɛbɔ n'atifi. Nnipa no mogya bɛbɔ n'atifi. Wo ɔsɔfoɔ anaa ɔsɛnkani no deɛ, wɔayi wo ho afiri mu. Kɔ. Nsɔsɔ no, ɔse ɔte totorobɛnto no hyɛn no. Na sɛ ɔte totorobɛnto hyɛn no.

Wagya sɛ wɔnka nokorɛ nkyerɛ Nyankopɔn mma no, enti watena nokorɛ no so, ɛna ɔne ne yere ne ne mma te so, ɛna ɔgye sika sika firi asafomma no nkyɛn, ɛno nko ara na ɛhia no, na asafomma no deɛ wɔn nkwagyeɛ no, ɛnhia no koraa, ɛnhia no. Wei, mepakyɛw, kɔma me. Ntɔsɔ no. Yɛbɛtwa no seesei a, kɔma me. Kɔ, kɔ. Ntɔsɔ no. Aha. Ɔse na, na wowɔ nipa ba. Na wowɔ nipa ba. Mede wo ma se. Yɛde wo asi yɛde wo asi asafo no so wɛnfoɔ ama Nyankopɔn. Kɔ. Na ma tie m'anom. Na tie m'anom nsɛm. Na tie m'anom nsɛm. Tie m'anom nsɛm. Na fa bɔ kɔkɔ. Na fa bɔ ɔman no kɔkɔ. Fa bɔ asafomma no kɔkɔ. Sɔfoɔ wo te hɔ yɛ dɛn? Ɔsɛnkani wo twɛtwɛn deɛn? Odiyifoɔ yi, nkɔmhyɛ nko ara na ɛhia wo, Nyame nsɛm na woato atwene. Nkɔmhyɛ nye nkwa o, nkɔmhyɛ ɛnye nkwa. Nyame asɛm no na ɛgye nkwa. Nyame asɛm no na tumi ne ahoɔden wɔ mu o. Ɛdeɛn ne yɛyɛ yi? Ɛdeɛ bɛn adeɛ ɛne yɛyɛ yi? Sɔfani, ɛti mo te hɔ saa ama nyankuo yi yera yera. Mo te hɔ saa ama pataku yi bɛkye mmoa yi. Pataku yi bɛkye nnwan yi. Adɛn? Ɛyɛ nwɔtwe no. Ɛdeɛn na atɔ mo so yi? Kɔsoma me. Nwɔtwe no. Ɔsɛ sɛ meka mekyerɛ ɔbɔnefoɔ sɛ. Sɛ yɛka kyerɛ ɔbɔnefoɔ sɛ. Ɔbɔnefoɔ. Ɔbɔnefoɔ yi. Wowuo. Wowuo. Ɔbɔnefoɔ. Wuo. Owuo na wobɛwuo. Wuo na wobɛwuo. Wuo na wobɛwuo. Wuo na wobɛwuo. Nyankopɔn ka kyerɛ ɔbɔnefoɔ sɛ wuo na wobɛwuo. Na ɔsɔfopanin nso a wonka nokorɛ no, wogyina hɔ ma sɛ ɔbɔnefoɔ o, wo nso wobɛwu bi. Wobɛwu bi. Wo yere ne wo mma bɛbrɛ papapapapapa. Ɛfiri sɛ wonka nokorɛ, woatena nokorɛ no so. Ɛna ade nokorɛ no ahinta. Ɛna wayi nkontompo adie.

Owu yadeɛ wo bɛwu wo bɛwu wo yɛ sei wo bɛ sei ɛno nko ara ɛnɛ ɛbɛ aba mi sei aba wiase gyidiri ne yɛn yɛ gyidi yɛ bɛka yɛn akasa yɛ yɛ yɛ deɛ mu asɛm yɛ gyidi mu aba mu aba mu aba mu aba mu ayɛ tan koraa ayɛ tan koraa panin wɔ bɛwu panin wɔ bɛwu ɛnyɛ sɛ panin wɔ nya nkwa ho panin deɛ ɔyɛ wɔ nya nkwa panin deɛ ɔyɛ wɔ nya wɔ nya nkwa panin deɛ ɔyɛ wɔ nya wɔ nya nkwa dabi ɔbɛwu ɔbɛwu ɔbɛwu nko ara ɔbɛyare nko ara.

Gyidi mpaninfoɔ na aba kɔ aba kɔ aba kɔ aba mpakyɛ wɔn no ɛsono wɔn na ɛsono yɛn anaa ɛsono wɔn na ɛsono yɛn obi tumi hyɛ nkɔm de taa mo to ho ampa ɛbɛyɛ adwuma ɛbɛyɛ adwuma ɛnɛ kɛkyɛ odiifoɔ sɛ onya onya onya nkɔm hyɛ wɔfa taa mo to ho sɛ ɔde taa mo bɛto ho a because onim sɛ ɛnyɛ adwuma onim sɛ ɛnyɛ adwuma ɛna sɛnkafoɔ no nso so nim asɛm no paa sɛ ɛsɛ ɛka asɛm no ti sɛ kɔpɔn ba na ɔmo dwane firi ɔmo akwammɔne ho ba yɛn nso yɛakata asɛm no so yɛnka because yɛka ɛdɔm na ɔaba no nto collection. Ma wɔntɔ kɔlɛhyen, ma wɔmmɔ afɔreɛ mma yɛn. Ɛnyɛ yie. Yɛn deɛ bɛnkɔdi. Ɛnna ɛgyinagyina kurom nko ara na yɛrepreakyi na yɛgye sika kɛse akɛse akɛse. Da biara mɛka. Menka sɛ woyɛ sɛnkani a wokɔpreakyi a ɛnyɛ sika o, dabi. Wotumi gye sika nanso sɛ monkɔ nkurom ne nkuraase nkɔka me nsɛm no, wo deɛ wogyina faako nko ara bɛyɛ ten years nie. Faako no a wogyina no, ɛhɔ ara na wogyina. Wontu wo nan koraa. Wontu wo nan koraa. Yei, ɔsɛnkani bɛn na woyɛ yi? Dabi. Memmu wo atɛn. Na mmom meka Nyankopɔn adwene akyerɛ wo, deɛ woyɛ no nyɛ sesa wo suban, Nyankopɔn ba a, wo ho bɛkyere wo. Wo ho bɛkyere wo. Eh, Mika 3 verse number 1. Mika 3. Mika. Ae. Ma ho nyɛ ha. Ma ho nyɛ ha. Mika 3 verse 1. Yɛkɔ. Yɛkɔ. Mika 3 1. Verse 1. Hmm.

Na ɔse, Mo na mo taa papa ne, mo na mo taa papa. Mo na mo taa papa. Na mo dɔ bɔne. Na mo dɔ bɔne. Ɛfiri sɛ woyɛ, so mese woyɛ sɛnkani na so ano ɔden aka no koraa. Yɛmpɛ w'asɛm o. Mo nyɛ pose da. Ɛnneɛ pose no deɛ mo mfa na mempɛ. Eeii. Mo mfa pose no o, mese, ɛka no nko ara deɛ a, ɛnka mo mfa na mempɛ. Mɛka nokorɛ no akɔsi me wuda mu. Mɛka akɔsi sɛ Nyankopɔn bɛsiane aba. Meka nokorɛ kyerɛ mo, mo dɔ papa taa bɔne. Kɔ,

Yɛn sukuu yɛ sɛn? Methodistfoɔ wɔ sukuu, wɔn wɔ, wɔn wɔ university. Presbyfoɔ wɔ university. Bebree wɔ university. Yɛn deɛ yɛ sɛn? Mommɛkyerɛ. Mommɛkyerɛ. Yɛntan obi. Na mmom yɛka nokorɛ. Ebia na wo werɛ firi wo ho. Meka nokorɛ akyerɛ wo sɛ baabi a wonam no, ɛhɔ retoro. Ɛhɔ retoro. Yɛn mu si kwan no mu. Kɔ. Ntɔso no, Ɔse na mobubu nom, mobubu wɔn nom. Mobubu nnipa nnompe mu nyinaa, asafomma no, kɔ. Na moatwitwa wɔn sɛ akutuo. Sɛ mo, motwitwa yɛn sɛ ɛhyɛn no mu adeɛ, kɔ. Moatwitwa wɔn sɛ akutuo adeɛ. Yɛnkɔ. Ɛne ɛsɛn mu nam. Yɛnkɔ. Ɛno ansa na mobesu afrɛ Awurade. Ɛno ansa na mobesu afrɛ Awurade. Na meremmua wɔn. Na Awurade Nyankopɔn se wɔmmua mo, mpanimfoɔ, wɔmmua mo, wɔmmua mo, mo koraa no, obiara nya no adi sɛ ɔkɔbɔ mpaeɛ ama asafo no. Obi a yɛfrɛ no sɛ ɔkɔbɔ mpae, menhunuu da bi a mehuu da bi a gyidi asafo bi aka sɛ, Ɛnnɛ na yɛrekɔyɛ akɔnkyeɛ ne mpaebɔ apra kra ama Awurade. Menhuu bi da. Obi atumi de ɔmmɛka nkyerɛ me sɛ ɛnnɛ deɛ agyidifoɔ mpanimfoɔ se yɛrekɔyɛ akɔnkyeɛ ne mpaebɔ apa kra ama Awurade, apa kra ama asafo yi. Menhuu bi da. Yɛkɔyɛ akɔnkyeɛ ne mpaebɔ ayɛbɔ afɔdeɛ ama Awurade, abɔ afɔdeɛ ama Awurade, ɛno nko ara na ɛwɔ hɔ. Na mo akra deɛ, yɛhwehwɛ wɔn. Kɔ so ma me, me nua. Ntɔso no, Ɔsɛ ɛno na mobɛhwehwɛ me no. Kɔ. Nso me, me, memmua mo. Nanso ommua yɛn. Kɔ. Na mode mo ani bɛhinta mo abusua. Awurade sɛ ɔde, wɔse, wɔbɛyi n'ani ahinta yɛn. Kɔ. Sɛnea ɔmaa wɔn, wɔmaa wɔn san yɛɛ bɔne no. Sɛdeɛ womaa asafomma no yɛɛ bɔne no. Sɛdeɛ womaa asafomma no yɛɛ bɔne a wɔanka nokorɛ ankyerɛ wɔn. Yɛnkɔ. Sɛ na Awurade aka atia adiyifoɔ a wɔdaadaa me man na wɔde wɔn. Tie o! Enti Awurade aka akyerɛ adiyifoɔ no ne asɔfoɔ no, Ɛnnɛ asɛnkafoɔ na modaadaa Nyankopɔn man no. Nyankopɔn man no a moyɛ dɛn. Modaadaa wɔn, na wɔde wɔn se keka, keka sɛ, Asomdwoeɛ. Na wɔde wɔn se, wɔn ɔman no keka sɛ, Asomdwoeɛ. Asomdwoeɛ. Asomdwoeɛ. Kɔ.

Wɔ wo mu atɛn a, ensi so. Ensi so. Entumi mma so saa da. Sɛ nnipa nsia na ɛtoa so nyinaa mu obiara nkɔmhyɛ baako. Nkɔmhyɛ no nyinaa yɛ the same thing, one. Adɛn ntia? Yɛ. Wo nua kɔsoma me. Ɛna ntɔso no, ɔse na adehunufoɔ no bɛwuwu. Adehunufoɔ no bɛwuwu. Na nkɔnhyɛfoɔ no anim asisi ase. Na nkɔnhyɛfoɔ no, wɔbɛsisi wɔn tiri ase. Kɔ. Na wɔn nyinaa bɛkatakata wɔn ano. Wɔn nyinaa bɛkatakata wɔn bɛmumu wɔn ano. Efisɛ. Efisɛ. Nyankopɔn mu ɔyɛ bi nni hɔ. Nyankopɔn mu ɔyɛ bie nni hɔ ma mo. Meka kyerɛ mo na moate aseɛ. Nyankopɔn bɛma mo nyinaa moakatakata mo ano. A, Nyankopɔn mu ɔyɛ bie nni hɔ ma mo. Woyɛ sɛnkani a wosɛ wonka nokorɛ a, mese, mese, Nyame bɛfira w'ani asisi w'aso, Ɔbɛmuamua w'ani, wonam awia koraa bɛkasa anadwo. Bible no koraa wonhunu mu bio, efisɛ wonka nokorɛ.

M'anim ne mo. Bishop bu akonnwa a mopere, m'anim ne mo o, daabi o, m'anim ne mo. Monkɔ so ara na mompere, na mmom monyɛ akra no ho. Ɛnyɛ wo dea so ɛnvɛnkya. Ɛnyɛ wo dea ɛnvɛnkya no, sɛ ahwɛfoɔ nnwuma no ɛda hɔ kakra saa no, yɛde ma wo na sɛ woannyina nhwɛ so yie a, w'asɛm no deɛ yɛnka. Yɛnka w'asɛm, wo deɛ mompere. Kɔsoma me. Ɔde asɛm no maa Isaiah no, 28 vs nɔma 14 no. Kɔ! 14 ɔse, Enti montie Awurade asɛm. Enti woyɛ ɔsɛnkani, woyɛ ɔsɔfoɔ, woyɛ odiyifoɔ a, tie Awurade asɛm. Mo fɛwdifoɔ a modi me man Yerusalem soɔ yi. Mo fɛwdifoɔ a modi Yerusalem soɔ, modi Nyankopɔn asafo soɔ, kɔ. Na moka sɛ. Na moka sɛ. Yɛne owuo apam. Yɛne owuo apam. Yɛne asamando adi kasasie. Yɛne asamando adi kasasie. Owuo pire no ɛhwɛ tra soɔ. Owuo pire, owuo maa no ɛhwɛ tra soɔ no. Sɛ ɛretwa mu a. Sɛ ɛretwa mu a. Ɛrenka yɛn. Ɛyɛ deɛ ɛrenka yɛn oo. Yɛyɛ agyidifoɔ, ebi nka yɛn da. Hɛ! Yɛadwe hɛ! Yɛ! Yɛ! Honhom nkɔmena nyinaa wɔ yɛn nkyɛn. Hɛ! Hɛ! Wodi, wodi agorɔ. Wodi agorɔ. Adiyifoɔ nwu. Asɛnkafoɔ nwu. Mpanimfoɔ, ebi nkɔ hɛ? Ebi kɔ. Kɔma me. Ntɔso no. Ma wo yɛ. Ɛfiri sɛ. Ɛfiri sɛ. Yɛde atorɔ ayɛ yɛn dwankɔbea. Tie! Yɛde atorɔ. Wode nkontompo ayɛ wo dwankɔbea. Na yɛde nnaadaa akata yɛn so. Ɛna wode nnaadaa nso akata wo so. Enti sɛ Awurade seɛ nie. Sɛ Awurade seɛ nie. Hwɛ! Hwɛ! Mede ɔboɔ bi atim Sion. Yɛde ɔboɔ bi ati atim Zion. Ɔboɔ a masɔ mahwɛ. Ɔboɔ a wɔasɔ ahwɛ. Twerɛboɔ a ne boɔ yɛ den. Twerɛboɔ a ne boɔ yɛ den. A ɛtim hɔ pintinn. A ɛtim hɔ pintinn. Nea ɔgye die no. Nea ɔgye die no. Ɔnnwane. Ɔnnwane. Hɛ! Ɔboɔ no ho yɛ den papapapapapa. Ɛyɛ ɔboɔ a ahoɔden wɔ mu. Meka kyerɛ wɔn, moate? Yɛbɛkɔ ayie na Nyame reba. Ɔsɛnkani, me na me nuanom asɛnkafoɔ no nokware na m'ani nku wɔn kɛseɛ paa. Monyɛ mo kwan yɛ Nyame reba. Na yɛ sɛnkani difoɔ deɛ a, woato asɛnkani adwuma no ato atwene ɛna ɔde adi wode wode wode nkɔmhyɛ no ara na wogu soɔ. Ɛno na wohyɛ nkɔm kyerɛ nipa no ɔbɛma wo sika. Yɛn asɛnkafo yɛ pirikyi a yɛnnya sika biara, enti wodwane asɛnka adwuma no akɔ nkɔmhyɛ mu. Oh, ɛnyɛ bɔne! Ne wɔn nkɔ no yiye, na ade obebu atɛn. Kɔsoma, me nua, fa sidi nson no. Ɛyɛ seventeen no. Kɔ. Na me deɛ, ɔsoma. Na me deɛ. Na mede atemmu mayɛ ne sunsum nhoma. Na Awurade de atemmu ayɛ wo sunsum nhoma. Kɔ. Na mede trenee mayɛ ne nsɛnninie. Na ɔde trenee ahyɛ yɛn nsɛnninie. Obekari. Kɔ. Na mede mparuboɔ ahum

Kɔ, worennya nkwa. Ɛɛ, worennya nkwa o. Kɔ, efisɛ. Efisɛ. Woaka Awurade mu. Woaka Awurade din mu. Atorosɛm. Atorosɛm, efisɛ worennya nkwa. Ɛdeɛn ntia? Ebi, kɔ. Na ne nkɔmhyɛ no nti no. Na ne nkɔmhyɛ no nti no. N'agya ne ne na a ɔwoo no no. N'agya ne ne na a ɔwoo no no. Ɛbɛhwiri ne mu. Wɔbɛhwiri ne mu, kɔ. Kɔ. Na ɛda no. Na ɛda no. Adiyifoɔ ani bɛwuwu. Adiyifoɔ ani bɛwuwu. Wɔn adehunu ho. Ɛwɔ wɔn adehunu ho. Yɛnkɔ. Wɔn nkɔnhyɛ mu no. Wɔn nkɔnhyɛ mu no. Wɔrenfira. Ma wo ya. Wɔsɛ wɔn nkɔnhyɛ mu no. Wɔn nkɔnhyɛ mu no. Wɔrenfira enwi ngugusoɔ. Wɔrenfira enwi ngugusoɔ. Enwi ngugusoɔ biom. Mfa nsisi biom. Mpanimfoɔ ee, ngugusoɔ no gugu mo, egugu mo kɔn mu obi akɔtɛ mo ntomapoɔ sɛ ɛyɛ ngugusoɔ no. Nyankopɔn se mo ani bɛwuwu. Sɛ woanka nokorɛ a, w'ani bɛwuwu ama wo ankasa no, wobɛfɛle. Wobɛfɛle, wobɛto poma no ato atwene koraa a, wonhu baabi a poma no koraa nam. Na wobɛyɛ dɛn? Ɔse, na wɔbɛka sɛ. Wɔbɛka sɛ. Menyɛ difoɔ. Ah! Tie o, yɛkye no, ɔhyɛ nkɔm na sɛ aba mu pɛ a, aba mu pɛ na yɛkɔ ne hɔ sɛ, wo, wo nsɛm sisi Ghana bebree. Ebi sisi Ghana bebree. Kwesi Nantwi asɔfo, adiyifoɔ bebree sisi. Ɔhyɛ nkɔm na ɛmba mu. Ɔhyɛ nkɔm na ɛmba mu. Yɛn bi nso sɛ sisi o gyidi mu yɛ gyidi a yɛwɔ yi bebree sisi mu afei de ɛkyɛ ɔbɛka sɛ mimi yɛ diifo mm, na ɛyɛ dɛn ɔsɛ na meyɛ nipa a na meyɛ nipa a mm. wɔtɔ me mm. meyɛ nipa a ɔdɔ ɔdɔ meyɛ nipa a wɔdɔ kɔ na obi na na obi na wɔtɔ me firi me mmɔfra seɛ obi na wɔtɔ me firi me mmɔfra sɛ kyia me ka sɛ mentwa nkontompo menni atorɔ Enti ɔbonsam nko a wɔsomaa ɔsɛnkani, ɔbonsam nko a wɔsomaa agyidi difoɔ, ɔbonsam nko a wɔsomaa agyidi panin bi sɛ ɔmmɛdi atorɔ, atorɔ no, hɛ, sɔfo panin paa a ɔyɛ hwɛfoɔ o, hwɛfoɔ, Covid 19 yɛ baeɛ yi, mekɔɔ Kofoɔdua, Kofoɔdua, baabi, wɔto nsa frɛɛ me na mekɔeɛ, ɛna mekɔyɛ, mekɔyɛ preaching, sɛ preaching,

Na mibisaa me ho sɛ, 'Enti papa wei, wɔyɛ Onyankopɔn somfo anaa? Na dabi o, wɔsom hwɛfoɔ paa a ɔyɛ hufoɔ sei deɛ, mehu bi da. Hwɛfoɔ a ɔyɛ hufoɔ sei, mehu bi da. Nyankopɔn frɛ wo a, wɔwɔ akokoduro. Wɔwɔ akokoduro. Ɛtie ne Nyankopɔn afrɛ yɛ hwɛ, ɔfrɛ wo na sɛ wansoma wo a, wonyɛ akokoduro. Ɔfrɛ wo na ɔsoma deɛ, wɔ akokoduro kyɛ sɛ, wotumi kɔ wiifoɔ mu, wotumi kɔ hyɛwefoɔ mu, wotumi kɔ baabiara kɔ preachi, san ba asomdwoeɛ mu. Ɔma wo nyansa nyansa nyansa nyansa Me bɛtumi akɔ wifoɔ akɔ preaching Me wie na ɔmo nyina fa madamfoɔ Ɛso mabɔ ɔmo akyi papapapapapa Mabɔ ɔmo akyi papapapapapa Wote aseɛ? Enti me wie na ɔmo nyina fa madamfoɔ Enti nyɛ sɛ deɛ wo pɛ no Ɛna wo kɔ ka Deɛ Nyankopɔn pɛ na ɛsɛ wo ka Me nua hwɛ Isaiah ma me 56 Isaiah 56 Isaiah 56 Ae.

Ɛnna ɔwɔ hɔ tie wo nne gya wo mpɔ no, ɛfiri sɛ ɔkorɔmfoɔ no bɛwi adeɛ no a na wakyɛ no de kama no de ama no, na ɔkɔ. Enti ɔkorɔmfoɔ no ba fie hɔ a, kama no mpɔ, ɔda hɔ dinn, na ɔkorɔmfoɔ no abɛwi adeɛ no na wate no de ama no. Saa ara, saa ara na yɛn gyidie asɛnkafoɔ ne asɔfoɔ ne mpanimfoɔ no bebree, wɔn adan no mu mu, obiara ntumi nkasa. Obi antumi nkasa. Na nka deɛ ɛrekɔ so yɛ wiase kɔwiei a yɛbɛdane Memeneda kɔ no Kwasiada yi a sɔfoɔ, asɔfoɔ mpanimfoɔ nyinaa ntumi nka ho hwee a agyiri mpanimfoɔ nyinaa tete hɔ a wɔyɛ komm a wɔyɛ komm a wɔyɛ komm a mpaninyin na wɔpere wɔn yi. Masa, yɛyɛ ne dɛn? Woyɛ panin wontumi nkasa. Mokɔ meeting nso a ɛsɛ nkwadaa yi ma bi. Nkwadaa nso bi tumi kasa koraa kyen mpaninfoɔ yi. Ebi yɛ sɛ moto asom paa ayɛ sɛ mofa ɛso yɛ mpaninfoɔ nko ara na ɛkɔ meeting no. Yɛkɔ a ne yɛkɔ hyɛ mmara a ɛyɛ o ɛyɛ o di so. Yɛma nkwadaa no nyina obia nkɔ bi. Eti wo pɛ sɛ wo dabi o wo nko ara adwene na yɛfa. Sɛ yɛfa wo nko ara adwene deɛ ɛnyɛ yie. Yesu ne asuafoɔ nenam hɔ na asuafoɔ no tu no fo. Wɔn tu Yesu fo ne Yesu fa. Wɔn tu Yesu fo ne Yesu fa. Wote aseɛ? Eti wotumi kasa wo nko ara adwene ɛne yɛmfa. Ɛsɛ sɛ wɔma nkwadaa no kwan na nkwadaa no ba meeting no bi, na nkwadaa no nso kyerɛ wɔn adwene. Na ɔhwɛfoɔ, ɛbata o, sɛ aseɛ wɔ anyɛ yie a, ɛso bɛyɛ yie. Aseɛ wɔ anyɛ yie, ɛso wɔ bɛyɛ yie. Aseɛ wɔ na ɛsɛ yɛ yie, ansa na ɛso wɔ ayɛ yie. Na mogya aseɛ no nyinaa agu hɔ, ɛna mode ɛso no kɔ na mopia kɔ, ɛso no kɔ na mopia kɔ, ɛbɛyɛ dɛn na ayɛ yie? Nti mpanimfoɔ, momma nkwadaa no kwan na wɔmmra meeting no bi, na nkwadaa no nso nkasa no, montie wɔn kasaa. Na kwan bi wɔ a, ne kasaa no. Nti Job kaa asɛm bi, yɛ a na mekae na meɛma hyɛ me. Ɔse nyɛ mpanin ko n'anim nyansa, ɛna nyɛ mpanin ko n'anim atemmuom. So wate aseɛ? Na onipa no honhom bɛwɔ ne mu no, ɛna ɔtwe dɛ kɔ Nyankopɔn adom na ɔde adom deɛ kyerɛ sɛ nipa wei deɛ ɔyɛ nyansani, ɔwɔ nhunumu, ɔwɔ nhunumu. Adɛn na moma akoraa no kwan? Yei! Haa! Enti deɛ ɛkɔ so yɛ nyaa mo saa? Deɛ na metwaa me dwom ne sɛ, adeɛ a mpaninfoɔ agu asɔrdan mu yɛ, yɛnyɛ. Nanso wopɛ wo ho asɛm kɔka a, yɛse yɛnsi wo ho nkonya. Mpaninfoɔ anim so na ne kɔ, ɛnna fam yi. Mpanimfoɔ, deɛ moyɛ yɛnyɛ anaa sɛ yɛntumi nka a, enti mode yɛkɔ gya mu nso yɛntumi nka anaa? Mpanimfoɔ yi, deɛ moyɛ yɛnyɛ na sɛ yɛntumi nka a, enti mode yɛkɔ gya mu nso yɛntena hɔ nhwɛ mu din. Me deɛ mɛka ɛfiri sɛ nkwagyeɛ ho hia. Mese mɛka ɛfiri sɛ nkwagyeɛ ho hia me. Adɛn na woyɛ akra ne saa? Sion so bie ma me. Sion bie ma me.

akasafoɔ deda hɔ. Wɔn yɛ nna mu akasafoɔ deda hɔ, wɔn deda hɔ sɛ yaa, wɔn didi amee ara na bebree bram bram hɔ. Wɔn yɛ mpanimfoɔ yi a bebree bram bram hɔ. Mɔɔto ne nwanwanwanwa nom ne ne nom akasa kɛne yaa wia wia wia wia. Yɛ mma nkɔla yɛ afunfun yi mmra mmɛka yɛ adwene nkyerɛ wɔn. Ɛna wɔn afa adwene deɛ yɛ adwuma. Ɛwɔ mɛka yɛ adwene nkyerɛ wɔn. Mese asɔre no baa yɛ akyɛ o, ɛbaa yɛ akyɛ. Yɛ properties wɔ he? Yɛ school wɔ he? Yɛ hospital wɔ he? Monkyerɛ me bi. Monkyerɛ me bi. Ɛnyɛ nkwa na yɛ ahiafoɔ, monkyerɛ yɛ bi. Na asafoma no so yɛmfa nwɔwa yɛn ho. Na monyɛ mpaninniɛ mpaninniɛ no. A mopɛ mpaninniɛ no. Ɛsɛ bi de sɛ ɔne me. Me de sɛ de ɔne me no saa. Saa. Mayɛ akoa bi kora na sɛ ɔse mayɛ ɔdwamfu. Mensuo sika biam. Ɛdeɛ na mesuro. Mensɔ sika biam. Mensɔ sika biam. Meka kyerɛ mo ate. Eti deɛ bɛka no, wotumi stɔpo me. Ɛno ara ɛna mɛka. Woyɛ me dɛn koraa no a, ɛno ara ɛna mɛka. Me nua, hwɛ, asuafoɔ no, yɛ yɛ yɛ na me pirikyi sɛ yɛ obi sɛ ɛna kɔ ekura de ofini na kɔ hwɛ. Asuafoɔ no meka kyerɛ sɛ, sɛ pirikyi wei no, ɛnyɛ sukuu asɛm o. Ɛnyɛ sukuu asɛm o. Ɛnyɛ sukuu asɛm. Wei ɛnyɛ sukuu asɛm.

Yɛkɔ Bible school da no akyerɛ no wokɔ Bible school hundred years na agya mimi ti ahohom ahyɛ me man mesi woboa wotumi me wotumi me ɛyɛ honam mu na ɛkɔsua honam mu na ɛkɔsua yɛnkɔ Bible school de me gyina ne hɔ na me gyina meka kyɛ obi amoate ɛyɛ dɛ ne wei a wonsua ahwee dɛ na wotumi kyɛ kyɛnsɛm wei ɛdɛ tia yei Acts 4:13

Hɛɛɛɛɛɛɛ Ɛɛɛɛ Ampadu na ɛka n'asɛm bi ɔse ɔdɔ bɛ saa wɔre I will continue on to wɔre Yeehɛɛɛɛɛ Ɛɛɛɛ Mebegya meyɛ ɔwanwa mese meka Nyankopɔn adwene akyerɛ wo na ɛte nie paa Ɔse ɔyɛ nipa a ɔnsua hwee da Ɔyɛ papa hwɛ akwaa Ɛyɛ nwanwa sɛ ɔmutumi kyerɛkyerɛ saa Ɛdeɛ asɛm nie Haa woka yɛ se nka woka yɛ se nka Mentaa panin biaa o mese mentaa panin biaa Na woyɛ panin a wotena fie ma mmɔfra we nanka deɛ a Sɛ yɛbu nankawefoɔ a Wo nso woka ho bi. Romans two verse ten, Mapɔn. Woka ho bi. Woka ho bi. Meka Nyankopɔn adwene na akyerɛ wo. Tie no yie paa. Adeɛ a mpanimfoɔ agu asɔredan mu yɛ yɛnyɛ. Nanso wobɔ ho mmusuo kɔka a, yɛsi yɛsi wo ho nkonya. Mpanimfoɔ anim so na ne kɔ nna fam yi. Mpanimfoɔ yi, deɛ moyɛ yɛnyɛ anaasɛ yɛntumi nka, enti mode yɛn kɔ gya mu yi so, yɛntena hɔ nhwɛ mu dinn. Me deɛ mɛka fi sɛ nkwagyeɛ ho hia. Me se mɛka fi sɛ akra no ho hia me paa. Wo deɛ tɔn ne didi ne nom na yɛ kakraa na tena hɔ na ɔbɔ adeɛ ne ba. Kɔsoma me. Ɔde akenkasɛm no maa Roma no, Kɔ. Eti edu, nkyɛmu a ɛyɛ mmienu no. Ɔse medi wɔn adanseɛ wɔ Nyankopɔn ho, Nyankopɔn ho ne nneɛma ho, mmɔdemmɔ. Eti mmienu, nkyɛmu du.

Yuda kane ɛna Yudafoɔ nso. Yɛka Yuda kane a, yɛmfa Israel. Israelfoɔ first ansa na aba Ghana yɛn a yɛse yɛ yɛdi mmeransɛm du no ansa na aba yɛn so. Wontumi nsan wɔn ho. Na deɛ woyɛ nti animuonyam ne nidie no, ebi bɛba ma wo deɛn? Wo ankasa wo sɛmpa. Dwene ho na bu ho atɛn. ne fa. Awurade nka ho. Yehowa nhyira wo. Yehowa nhyɛ wo den na ɔnhyɛ wo animuonyam. Wo a de nokorɛ bɛnante no, Awurade nto wo nkwa mu. Wo a wobɛtwa nkontompo no so no, Awurade no ankasa ntene ne nsa wɔ wo so na ɔma wo nka nokorɛ. Adom ne asomdwoeɛ Nyankopɔn a ɔtumi adeɛ nyinaa ne neyɛ no, ɔmmoa yɛn sɛdeɛ ɔboaa yɛn berɛ a ɛbɛ nyinaa no. N'adom nti, ɔnhyira yɛn daa. Amen. Amen.